Ya, oha tabi peninga selamat bertemu baru ngo aku pengeluar program tapang bekumai. Jadi begulai baru kita ke sekali tu peninga. Begulai baru kita ba cerita langkau mai. Tusun ke lima puluh kita ke sekali tu.

Langkau umai. Au deh perau maneng dibai sida iya semak ngagai pendai. Peda duduk magang sida sebuat meda aki maneng nyu nyabek. Nyabek deh aki maneng tu tadi meda tudah empikap enggau empakam. Ulih empakam enggau empikap tu siti meda agi manik nyu nyabek seduai pelalu nerjun kederempu kai. Baru nemu ama amat dia agi manik tu empikap enggau empakap nya uchu iya. Baru nemu mega iya dua iku nya anik niang pali tau ke pelali. Baka empikap enggau empakap nemu dia seduai agi manik nya agi seduai iya. Laban suba kala ditusi kapai sida iya. Enti aki maning nya enda nanya, nadai mih aki maning nya nemu mpikap enggau mpakap tu jok iya. Dua iku nya ukai nya nemu enggau orang betusun. Nunik orang ngemula ke orang nya baru nemu mpikap enggau mpakap tu. Iya nemuai ngagai aku seduai di Uchau. Nadai kala kin kita pelaba ke Uchau. Pia dek ku aki Manang. Ngasuh empi ka enggau empa kap nya nemuai ngagai iya kin. Nemuai ngagai dek kin pia kai. Enti enda mayuh indu daha angai ka menduai akai. Pia ku empi kap nyaut aki Manang nya. Eh dini nya ka nadai Uchau. Aja nya dian aja. Seduai kada tu lih aku indau. Tindua agi ke mai malam. Pia ko aki manang nun deh uchoh dua iko nya. Apoh, berani bisa aki di nyang umai tu anak tu lih aki indau empakap. Ila, kami duai nemuai ngagai dek kin aki. Ila, dek meda aku ngena pudau meh maioh. Ngambi sigat peda orang. Pia ko empi ka mega nyawa aki manang nya. Eii sama ake tua nya sot. Ditu asa aja ke nemuai ngiga orang indu. Asa nemuai ke ngiga orang indu sebut deh. Kagit amat deh be ni baka ka ko. Nyampau orang tu ka ketua ke sut tuyo bangka to. Pia ko empaka nyu nganu tu deh empi ka. Anang baka penemu ni ake ngo ini di suba kita ucho. Meda apai kita empali nya tu tuyo pendiau. Udu ngemula ke orang amat lo bulai enggau orang bekenya. Pia ko ake ngini kita suba ucho. Ji baka apai kita. Ukai nya nemu ngano orang. Ukai nemu jai jako enggau orang. Semina iya ka tu tuyo pendiau udu bula nusi utai. Ukai nya ngachau nya ka amat uchaw. Penemu aki kita nya suba tu sah ko aku. Nya laban penemu aki ni kita nya suba. Nak kita nak dikelala kami. Seduai deh bekenya ga uchaw. Nadai nemu madah kediri. Ti aku na nanya ka apai kita nya nadai ma ko nemu seduai nya uchaw aku. Udu ngagai kami apai kita suba uchaw. Taja ki ni kita muru iya suba ketegal apai kita tu tuyo dua bula. Tang meh apai kita neh kala muai kami. Enti lebuh kami bumai bemalam belanggau mai udu kin apai di suba ucho. Nadai kala ku ninga apai di sebana laban udah diburu aki ini kita suba. Nadai kala mega apai kita nya ngai meda kami. Apai kita bini jadi ngwinai kita pa kami enda nemu uchu. Ni apai kita parai kami serumah enda nemu. Kasih udu apai deh mepali nyu uchu. Pia deh ku aki manah nyu nyabak baru. Lebuh iya ngenang apai sida empikap enggau empakap nya. Eh, enti deka nemu akai, sebedau apai ka meduai parai suba. Iya bisi madah akai. Enti iya parai ku iya enda ngasuh madah ngagai kita serumah. Laban iya enda ngasuh aki ngini nemu. Nemu mega nadai beguna pia kenu ku apai. Agi idup aki ngini maya nya aki. Nya meh kami nadai nesau kita ke nang nitih utai ko apai meh kami laban kami mega enda nemu nama laya kita. Pia deh ko empaka penusi ngagai aki maneng semua utai ke ditemu iya. Au nyu sinu tudah aki maneng ukai bula-bula sinu iya ka apai empi kap enggau empakap nya. Sida agi manang serumah nadai siku nemu empali nyudah bini suba. Empaka enggau pikap tu anak empali pen sida enda nemu. Semina sida serumah tu nadai enda nemu empali tu suba diburu apai enggau indai iya. Ketegal empali tu tetuyo pendiau dua bula nusi utai. Lalu begulai enggau mensia tetuyo pendiau udu bula pia deh ku sida iya. Anak Drempu pen diburu. Kasih ama apai sida tu suba digaga apai indai bekenya. Eh umbas meh kitai ngenang utai lama ke. Nalai pansuan nya apai ku ari pendam legi nya baru kita. Pia ku empi ka enggau um ake manang nya. Meda ake manang nyuk ka nyabek baru. Sida dum gentu enggau geringu bela ai meh mata sida iya laban sida pan baru nemu cherita. Aah uji mupuk kitai agi asai ku lama man kitai tudah mandi pia deh ku dum ai sida pulai ke rumah laban nyau belasai lama. Nya berasai chelap mega laban udah lama manei. A bela ngangkat kediri empu meh sida iya. Datai ba rumah, udah begari semua diaki manah lalu dibai empika enggau empakap ngagai bilik sida iya empu. Enda alai nyau pulai aki manah lalu nagi bilik sida iya. Sida dom gentung enggau geringu enda enggau. Semina nunga aki sida iya aja. Baka selama meh aki geringu nyedia. Tang bisi baya gig ga dipeda sida iya. Laban aki Geringo tu nyuka tinduk. Enti ngelama tau lebuh malam hari, enda nentu ka tinduk aki Geringo kenu ke jerita. Nina buntau sida nguan aki Geringo nya. Ini. Oi ni. Nama kami tebaru nemu. Aki maning nya aki mpika enggau empakam. Enti aki maning nya enda nanya apai sida tadi enda nemu meh aki maning nya dua iko nyucu iya. Pia deh ko gentung nusi ngagai ini sida nya. Eh iya meh nya uchu. Nama enda nemu aki maning dua iko nyucu iya pia. Apai sida suba sama serumah enggau sida aki maning meh nya. Pia deku ini geringu nyawa lucu iya nya. Enda nemu aki manang tadi nai. Nya menyo nyabak aki manang laban baru nemu dua iko nya uchu iya. Pia deko dua mega nyaut ini sida iya nya. Eh uchu iya men dua iko nyekam an. Tang meh nia apai suba nadai kala madah. Nadai kala nusi nadai kala mai sidai kin. Laban sida iya din suba ngai meda apai sidai nya keno ke ditusi orang. Apai sidai nyin suba diburu orang. Tang aku enda nemu cherita ke amat ngai aku tu bula. Pia deh ku ini geringu nang tu nemu endar ga cherita sida apai empikap enggau empakap tu ke amat. Au amat meh tadi ni ama utai ku aki Maneng tadi. Bisi aki Maneng Lucy tadi ni apai sida suba diburu apai ngui indai iya empu. Pia deh ku bala uchu mega nyawa ini sidai nya. Sida iya pan baru nemu cherita ke amat. Sinu mega lebuh ngenang cherita sida empikap enggau empakam. Au nunga aki Gringo aja pengawa sida iya dia. Pintu ujung bilik mega sekina ditambit sida iya. Ni malam telenga mimit pintu nya. Teka sida enggau utai pintu ujung bilik nya. Udah sida ke ninga. Manang nusi ke nyap iya meda orang datai ari ujung bilik ka merobat aki Geringau. Au enti dipeda ama aman. Bisi manah mega aki geringu tu ari iya ke ngelama tu. Laban aki geringu tu iya ke diatu, iya suah agi ka makai. Nyau nemu nunjuk kai kopi betudah tuai. Tinduk mega bagas meh aki geringu. Nah baka suba enti lebuh malam hari iya udu ngai tinduk. Au taja pia. Nadai ga sida meda utai. tauka meda orang datai ari ujung bilik iya. Nya meh sida iya enggai ninggalka aki sida iya nya. Tetengoa mega bala uchu aki geringu ka mindah ka berikan ka begiga. Tang mena nya mai ga ka ninggalka aki sida iya nya. Gentung mega dasuh sida ngetan empuka enggai mia. Dum aja asuh kediri mega enggai. Nya meh sida iya nadai mindah sekumbang aki sida kena dapan. Bela enggai sida iya tu ningal ka aki sida iya kena dapat nya. Au enda lama udah nya datai ga aki Manang. Empikap enggau Empakap mega enggau aki Manang ngagai sida aki Geringo kia baru. Lantang mega ati tudah Manang laban iya baru nemu Empika enggau Empakap nya ucho iya. Nadai orang bukai deh dua iko nya. Aruh ngelama tu Empika enggau Empakap berani amat nulik aki Manang. Iya ka mupuk aku chau. Nyadi kingat memagang semua utai ke dipadah aku. Bisi hari nemu ai mega ngagai aku. Bisi hari ila aku kitu baru ga uchau. Pia dek ku aki manang madah kelirik ka mupuk. Au makai au. Enggi kami ngayuh utai dia ke au. Pia dek ku Dum nyaut aki manang nya. Iya aki aji an. Mupuk aku aki mupuk. Iya neh angai magai utai deh. Bisi hari ila ko kito baru au. Ngan nyadi ga kuna mo puang ka orang yang bisi beguna ka ako. Pia deh ko aki manang madah ngagai aki Gringo. Au peda nai juga au ga mpi ka ngau empakap. Dulu agi ga seduai ngesai nyin ai manang nya. Bala ke bukai mai minyek agi maning, mai sengayuh enggau utai bukai meh dia. Bela ke bendai kin meh memageng, laban ka nganjung agi maning. Au datai ba penai, peda lalu nerjun ke diri empu ga empika enggau empaka. Ti peda ba baruh jelatung seduai ngelalai ke lantai perau agi maning. Apau dia seduai ngelalai ke lantai perau aku pia ucau. Pia deka Aki Manang nanya uchu dua iko nya. Ih, ngai nyadi enda kai ngai nyadi enda lalai diito. Udah mih orang lantai perau diito. Iya lawa mat lantai diito peda ko Aki, Aki. Tan ti deka Aki tukar kita Aki ninga deh. Iya ke jai empu deh, ke manah empu meh dua iya au. Pia ko empa ka. Ka ngempu lantai perau aki maneng nya. Aya ga kita tu ucho ucho. Nadai utai enda kadem empu. Iya nemuai seruai ngagai aku au ucho. Pia deh ku aki maneng ngasoh dua iko nya nemuai ngagai iya kian. Au aki au au. Diatu ka meng kami kian. Amat meda nganjung ke menduai pulai baru legi akai. Pia ko empi ka nyaut aki maneng nya. Iya nama nya bekenya dau chau. Bemalam enti seduai di kin. Nadai nya pulai hari. Nama guna kin ti pulai hari dau chau. Pia deka aki maneng nyaut bala uchu iya nya. Iya kati dai akai. Pama meh ari kena kin. Nyengok ke mua pama meh. Ka meda pemain indu dara kita serumah dulu deh aki. Enti mayuh indu daha ka kami duai malam aki. Enti mimit pulai hari. Pia ku empakau nemu udu nyaut aki iya nya. Eh ni ke seduai meh ucho. Ditu din bilik seduai bela tau. Iya mupuk aku mupuk. Ila kitu baru gau nalah angai ku orang bisi ngiga aku. Pia deh ku aki manang madah kediri empu mupuk. Au nyau meh aki manang mupuk ngan nyadi genang mupuk engka amat bisi orang ka beguna ke iya. Sida sebuah sama bela mulai kediri. Udah ki manang nya udah jauh depeda sida iya. Au iya ki manang tumbas mega penyauh kenu ke jerita dia dia ka nima perau di tudah tuai. Sekali meda ta ukai penima iya di nya. Penima iya empu nadai gi iya meda dia.

Meda penimba maning nyelawa amat bisi chap keroroa. Nya meh doi ko nyenukal penimba nya. Ukai siti dua ulih empika ngom pakap nya. Enda enchuri seduai peka nya kenu ko seduai. Tukal-tukal deh nya. Enda deh ngawa pia ko seduai ukai orang bukai nya aki seduai empu. Au sida Dum gentung enggau Gringo mega nadai bejalai ke bukai. Pulai sida tu tadi, lalu nunga agi sida iya meh sida iya sebuan. Iya uchu duam. Nama sida indai dilalu empai agi tau pia. Pia dek ku ini Geringo nanya ke sida indai iya. Meda sehari nya madeh ka pulai ngabas aki Geringo. Au ka kitu meh sida ini. Sida indai gentung indai Geringo tu mai seretai. Nya meh sida ampai datai ini. Pia deh ko dua menyaut ini inya tadi. Nadai maya jako mega ini geringo. Sigi kena nya dia nya tadi. Meda sida nya madah kediri empu ka pulai. Yah peninga semua nyadi cerita langkau umai tusun ka lima puluh dilengka ka aku naka tu dulu. Au ngarap ka kita teperindang meh udah ninga cerita langkau umai tu tadi. Nya aja ke sekali tu udah deh jaku bukai semina meri terima kasih. Aku pengeluar program tapan bekumbai. Madah kediri mupuk dulu. Oha.